Nixtieq insaqsik fuq eh, xi ħaġa li semmejt darbtej però ma qbadniex sew dwar li jeddi tal-Każin 60 Plus. Eh. Tista' tieni naqra ehm, sommarju hekk ta' eh, ta' xinu l-proġett. Inizjattiva li
jedir li erba' snin ilu Teatru Malta kien ħareġ din l-idea li nagħmlu produzzjoni mill-anzjani u kull min jieħu sem irid ikun anzjan. U konna minna panto Ok.
Konna tellajnija
eh, ħalluqa. Kienet ippakkjat sew u l-atturi kollha, il-backstage kollu, kienu kollha kważi 60 eh, plus. Kenna Ray Calleja li kien iżgħar u Veronika li kienet 57, 50 ġaġi. Veronika id-dullija biex niftehmu. Il-pija,
sa fejn nafjen, kollha kienu 60 plus. U l-idea kienet illi isma' għaw dan nies li spiċċaw bil-pensjoni mhm. u dawna jekk m'għandhomx familja u ħaġa u oħra, jispiċċaw b'solitudni kbira. U what if nadduhom minn proċess teatrali, ħan naraw xiġri. Mm, mm, mm, u allura eh, Tony Castaderian kien kiteb dal-musical, Donald Friggeria li jaħfirlu kien għamel il-set, insomma kena kullħat kien il-parti kbira kollha ġen. U daw kellhom ġifri ma' Alison White, Sfin, ma' Paolo Bella Kant, la waqfi, kien epro perpentu. U kienet suċċess kbir. Imma u u mbagħad l-idea kienet isma' ma nifuxaw. Ejja nagħmlu xi ħaġa illi tibqa' għaddejja bħala proġett. Illi dak li jkun jgħid isma' jiena nixtieq illi insib niċċa fejn nista' U id-diskutejn insomma u l-idea kienet isma' Għaliex jekk aħna se noħorġu b'din l-idea? Għax m'għandniex nittrejnjawhom bħala atturi veru. U allura inħolqot din l-idea ta' Każin 60 Plus. U kien hemm grupp li kien qed jaħdem ma' Charlotte Stapraċ, Kienet qed tagħmel ħafna xogħol tajjeb magħhom u mbagħad tellgħu xi ħaġa żgħira bejniethom u li kienu qed jippreżentawha lil anzjani oħrajn. Mela s'issa kellek dawk li jagħmlu ħax-xjuħ, il-pentow li konna ftaħni għall-pubbliku kollu. U bdew jiġu t-tfal, it-tfal mal-mamajiet, man-nanniet. U kellna mbagħad dawn ta' xahar li kienu l-biċċa kbira qed imorru f'dawn iċ-ċentri ta' tal-anzjani. Allura, mbagħad kien il-Covid, ħallhom jifqu l-affarijiet, eċċetera, u għedna u l-idea kienet li jerġgħu jerġa' jinbeda. Mbagħad għamilna auditions normali, ġew insomma kellhom jippreparaw biċċa da. Kemm il-konkurrenza meta tagħmlu dawn l-affarijiet? Kienet mela kellna kellna naħseb il-fuq minn 60 Fuq minn 60 ruħ li ġew. Biex għall-auditions, mela. Eħe, allura mbagħad inti. X'kellhom jagħmlu għall-audition?
Eh, kellhom jippreparaw biċċa, mbagħad tagħtihom biċċa improvizzawa. Kif hekk kieku qed tagħmel audition normali. Tifhem? Ovvjament ikunu eċitati jew jibżgħu ħadd minnhom ikollhom xi daqsxejn ta' esperjenza, oħrajn li kienu bdew forsi f'xi palk imma kellhom jifqu bla ħsieb, oħrajn li ħadmu mal-kappillan u hemmhekk għandek insomma dimensjonijiet differenti. Anyway, u mbagħad għażilniehom u e, samna qasamnihom żewġ gruppi u bdejna e, naħseb inna erba' xhur ħamsa nagħmlu regular workshops magħhom. Li bħalissa għaddejjin bihom.
Issa waqafna s-sajf. Sewwa.
U l-idea kienet illi ta' pereżempju mal-grupp li ħdimt magħhom jiena kont nagħtihom daw l-exercises li qed ngħidlek jiena to raise l-enerġija fihom daw. Għax da tibda tikber u minn għandu hekk, u minn għandu l-ora. U jiena kont ngħidilhom isma' fuq il-palk, sax tippreżenta ruħek nofs kedda. Ejja ħa naħdmu ħalli you know. Jien hekk sa nippreżenta ruħ fuq il-palk. Joħroġ in-nies jgħidu, eh miskin għax issa bdiet tikber. Mela terzaqx fuq il-palk. Għax mhux postok, għax il-palk kattiv. Jesponik. U allura denna nibdew b'dan l-exercise, konna mill voice exercises, improvisation, you know, um, techniques differenti tal-palk, interpretation, u kienet da kien il-xol kollu li għamilna sissa. Issa kellna nifqu għas-sajf, issa f'Settembru għandna f'Awwissu għandi niltaqa' mal-grupp għaliex se ntellgħu proġett, il-proġett se jirriżulta li se ntellgħu play illi se tkun għal spazju kreattiv u l-idea hi illi noħolqu xi ħaġa eh, fejn taf kif mhux tgħid isma' eh, l-anzjani tarmihom għax l-anzjani għandhom ħafna potenzjal, ħafna wisdom li ma tistax tarmihulhom. E, u hi ħasra kbira li kultant nitkellem ma' nies jien illi ikunu nies veru tal-affarijiet tagħhom, nies istruiti għad għandhom xjatu. U dawn jgħidu l-ek Qas ħadd ma jiġi jarani, qas ħadd ma da, msieker magħluqin hekk. Anyway, u naħseb illi ħloqna sense of belonging tajjeb ħafna. Kollha kemm huma fehmu illi isma' e, tekst mhux la kemm taqrah, tistudjah u se tellaw, Imma trid tkun taf x'inhi characterization, trid tifhem x'inhi intenzjoni, motivazzjoni għaliha, bla bla bla. U eh, issa wasalna fil-punt li kif nidħlu lura mbagħad eh, f'Settembru nibdew għaddejjin biex f'Ottubru tittella dil-produzzjoni. Hija inizjattiva sabaħ ħafna u li tuħu gostu li tarom Taf kif l-enerġija tagħhom li tibda kultant minn hekk, ġġum, issek qed issaqqi pjanta u taraha tieħu r-ruħ għax anke mentalment, fiżikament, tagħtihom. Ikollok konverżazzjonijiet magħhom hekk fuq l-esperjenza tagħhom u kif l-esperjenza tagħhom magħkom tejbitilhom bl-għejxin tagħhom. Ħa ngħidlek, pereżempju jiena għamilt żewġ sessions nitkellem fuq da suġġett li qed nitkellmu fuq illum. X'inhu ma l-affarijiet li għandek taċċetta, x'inhu ma affarijiet li m'għandekx taċċetta. Int kif terġa' ssib l-identità tiegħek. Sawa int li naf għandek tifel jew tifla illi dawn jitfawlek it-tfal għandek, int m'għandekx ħin għalihom, Għal għalik innifsek u dawna għax daqqa trid tmur tagħmel id-difreja u daqqa trid tmur toħu drink mal-ħbieb u daqqa Hello! It-tfal mhux jien ġibthom fid-dinja, rabbihom! Jien ngħinek. Hekk nista' nissapportjak. Imma mhux għaskapitu li inti tiġi taqgħu tqum u tfarfar għax hemm il-mama ma tistax toħroġ aqqas darba biex tiġi għar-rehearsal Għax tabbiha u għajja, allura sar se nagħmel bit-tfal jien u tiegħek dak il-guilt feel. Le, id-drajt le. Taf kif? U derġajna bdejna e, insibu naqra lilna nfusna. Taf kif? E, is-self-worth. ta' dak li jkun, fimt? U dina kienet xi ħaġa li allura eh, eżempju kelli persuni li għalt li sma ġo sejt li se nagħmel għax għandi bżonn eh, operazzjoni u diġà ipposponejt ta' darbtej. Għattila għaliex ipposponejt. Għax it-tifla ma tkunx tista, għax tkun imsifra, it-tifla ma U inti qed tipposponejt. Biex jagħtuk appuntament għalla jaf u inti għal saħtek u da, kemm inti għandek bżonn it-tifla.

Għax it-tifla qalt li rrid inkun hawn. It-tifla qaltlek. Dak kif irrid permess tat-tifla għal saħħti?
Mela tlaqna?